Okay khamusi ndi khou nyaga uri ri nambe ri ri swike kha fhungo heḽinoni ngauri ri kha ḓivha kha anea mafhungo a vhuhosi vhathu vha hashu kana lushaka lwa hashu vha nyaga u pfhesesa nga kuvhusele na zwine zwa vha zwi kho itea shangoni ḽa venḓa vha nga sedza ṋamusi ho no vha na mahosi ri khou nyaga uri ṱhamusi vha ri vha ri bvisele khagala hafhanoni vho doctor netshi saulo nga vhuhosi vhuhosi ha mphephu ho ima nga nḓila ḓe.
ndi tshi amba ngoho phanḓa mudzimu ha mphephu a huna vhuhosi okay a huna mm. mm, ndi na vhuṱanzi arali vha vhala luṅwalo lwa 1951 lwo ṅwalelwaho vho mphephu ofisi dzi tshi kha ḓivha um eh, hafha tsunguzwi hune na musi ra khou ri ndi loitrighat mm. vha vha vha tshi vhidzwa pfhi ndi kaputeni Zwino, mafhungo o tshinyala a vhuhosi kana a hiraki kana a thevhekano ya vhuhosi ha Vhavenḓa o tshinyala nga vhenevha vhathu vhe vha tou ḓa, ngauri vho vha vha sa ḓivhi zwa uri ndi nnyi ane a tea u vha nṱha, ndi nnyi ane a tea u vha fhasi. Ṋamusi zwino ro dzula hafha, vha ḓo pfa hu tshi pfi Mphephu ndi king yashu nga ipfi ḽa tshikhuwa, um ha pfhi nga tshivenḓa ha pfhi ndi khosi khulu a zwi ṱuwelani hezwo zwithu ai a zwi ṱuwelani na ḓuvha na ḽithihi kho- khosi khulu a zwi khou to amba uri ndi khosi khulwane kha dzikhosi dzoṱhe zwino Kha- kha- kha- kha tshivenḓa khosi khulu i i wela- i wela gai kha tshivenḓa ndi ndi muthu wa vhuvhili u bva nṱha nṱha nṱha ri na thovhele okay thovhele u na khosi khulu dzo vhalaho mm. dza mapungubye dzo vha dzi mahumi maṋa na ṱhanu 45 mm. nga fhasi ya thovhele mm. we a vha khou vhusa mapungubye
ra vha na khosi dzine dza vha kha mashango dzo to dzo to ita dzo to vheiwaho kha mashango a mahumi maṋa na maṱanu mm. nga fhasi ya khosi khulu ri na mahosi mm. nga fhasi ya mahosi ri na misanda mm. nga fhasi ya misanda ri na vhakoma zwino arali vhone vha sedza namusi vha musanda vha wana vha na shango ḽihulwane ha vheiwa muḓi hafha ha vheiwa muḓi hafha sa muleḓane mm. hu mbo ḓi ha vheiwa vhaṅwe vha musanda mm. zwino khakhathi i vha ya ndi i ya vha ya musi vha tshi mu vhea mm. vha mu vheisa hani okay.
arali vhone vha swika vhone vha mpha tshipiḓa tsha shango ḽavho vhe vha musanda mm. nṋe nda lidzelwa tshikona ha ṱhavhiwa kholomo nda ambadzwa mukumba mm. nda vheiwa na ndumi mm. na makhadzi nṋe nda vhone ri eḓana ndi khou shavha u amba zwine khou bvelela huṅwe zwino ṋamusi ro dzula hafho zwo itea ngo ralo hoyu muṱuku u vhori hoyo obe nṋe ndi khou lafha u fhira iwe zwino ndi thovhele zwino mafhungo a khou vhipfa tshibva henefho nṱha nṱha ri na thovhele mm. thovhele u tevhelwa ndi ene ene ra ri king thovhele u tevhelwa nga khosikhulu paramount chief okay paramount chief i tevhelwa nga cos chief chief i tevhelwa nga vha musanda afho tshipfi khosi khulu ṱhamusi ine avha nga fhasi ya thovhele i tshi fhirwa i tshi fhira khosi khosi khulu na, na khosi dzi khou fhambana dzi khou fhambanisana ndi ngauri khosi khulu mm. u fuwa dzikhosi nga oh, fhasi yawe u fuwa khosi nga fhasi yawe a nga ḓivha na khosi ṱhanu nga fhasi yawe mm. kana dzino fhira mm. dzine dza vha mini u ḓo vha na misanda ne havha vhane ra ḓo ri ndi vha musanda u ḓo vha na vha musanda kha musi vhono ḓi swika fumi vha musanda a vha tsha tea u vha na mini na muṅwe vha musanda vha guma nga vhakoma vhakoma ndi havhaḽa vho no vha vhigela mafhungo a no khou bvelela Mafhu- zwitentsini maswe- ndi vhone vho no swikisa vho no thavhani. swikisa thavhani Oh, okay. Ei, Mm. Ei, Zwino, mm. ei, zwino ri na problem hafhanoni kha lushaka lwa vhorine lwa vhavenḓa lwa uri vhunzhi ha vhathu a vha koni u pfesesa vhuhosi Ndi- ndi mini tsho itisa uri vhuhosi ha mphephu na musi ri ḓiwane ri khou amba uri ndi hone vhuhosi vhulwane kha lushaka lwa vhavenḓa ngori u nga ri u ya nga, nga, nga, nga nḓivho kana nga zwine rine vhavenḓa ra ḓivha zwone ndi zwa uri eh, hangeini dzanani mm. ndi hone hulwane mm. hafho kha lushaka lwa vhavenḓa mm. ndi yone ndi yone musanda washu ndi yone une a vha na khosi khulu mm. zwo ḓa hani ṱhamusi vhodokotela vha tshi nga ri bvisela khagala hanefha uri na musi ri ḓi wane ri tshi khou ri dzanani ndi hone musanda washu muhulwane sa lushaka lwa vhavenḓa dzanani ndi tswime mm. ḽa ni tswime okay hoyu mphephu o tou ḓa mm. sa mulanda mm. sa muthu o xelaho mm. na bivhili ya tenda muthu wa tshisiwana mm. na muthu ane a khou dzielela kha shango ḽau mm. kana o laṱeaho mm. u tshi mu swielela bivhili ya tenda hezwo zwithu okay. zwino arali ra sedza mphephu mm. eh, mafhungo a vhomphephi a vhomphephu ndi politiki oh, okay. ndi ngani ndi tshi ri ndi politiki mm. vhomphephu vha tshi vheiwa nga 1979 mm. vho tea u thoma vha alusiwa kha vhuimo hune vha vha naho. Khomishini ya vhoramushoano mm. yo wanulusa uri vho Mphephu vha eḓana na vho Tshivhase mm. vha eḓana na vho Mphaphuli. Okay. Vha vhudzisa uri ndi nga mini hu tshi nga takuliwa muṅwe munna mm. avho vha nṱha havha vhaṅwe. vho rapolitiki vha ri ngauri ho vha khou itiwa zwa politiki ha pfhi ri khou ṱoḓa uri havha vha kone u vha mini paramount chief mm. arali vha sedza um vhe kha phalamende ya a thi tsha ḓivha zwo ri yo vha ya fulwi june ngauri ndi 28 june 19 70 hu tshi khou thoma u vhumbiwa ḽa mafhungo 1970 mm. Tsha ḓo vha zwo ndi 76 kana ndi 1979 hu tshi khou vhumbiwa anea ḽa mafhungo uri vhomphephi vha vha vha alusiwe vha promotiwe vha vhe paramount chief uri vha kone u vha mini vha nge sa king havha vho Baldwin Mudau na vho na vho na vho Bakani vho ri havha Ndi khwine vha ye vha dzule hayani sa vha musanda. Riṋe ri ḓo vha vhigela mafhungo hafha phalamenndeni vha si ḓe ngori hafha ri khou amba zwa politiki. Mm. Vha vha vha khou balelwa u fhambanya politiki na mafhungo a vhuhosi. Mm. Mm. Zwa vho ita uri musi muvhuso wa apartheid kana muvhuso wa, wa, wa, wa khethululo u tshi nanga mm. u nange vho mphephu mm. ngauri vho vha vho no itani vho vha vho no vha alusa vho no vha promota vha vha mini paramount chief mm. vha tshi vha ita paramount chief vha kona u pfhi ndi mini hezwi vha tshi vho vhusa ha vho pfhi ndi ndi mini life president okay. ya venda mm. vha khou zwi pfesesa ti okay, okay. zwino vha vho vha life president ya venda mm. vha dovha vha vha vho no vha na mini vho no vha na vhuhosi he vha vhewa hone mm. mara ndi tshi amba ngoho phanḓa mudzimu

mm. ndo vhu renga hangei bulugwane okay. zwino ndi tshi bvai a thi koni u sia hoyu musidzana a tshi pfhi ndi king kana ndi paramount chief ngauri mm. khou amba ngauri ndi zwe vha zwi wana kha khotsi yavho ha mm. phephu a hu na vhuhosi ngauri mm. vhuhosi A hu rengiwi, vhuhosi vhu tou bebelwa. Muthu u bebya e khosi muḓini wa hawe ngauri vhuhosi vhu vha vhu henefho muḓini. Mara zwone zwa vhuthovhele na mini zwoṱhe hezwi zwiṅwe zwi hone-vho? Kha, kha nnyi?
Kha mburi ha, ha mphephu. A zwi ho na zwone. Ndi ri arali, arali ra vha ri si na vhuhosi, a ri nga vhi ra vhuya ra vha na vhupharamauntu, a ri nga vhi na vhuthovhele. Avhanoni vho bebwaho vho, vho, vho, vho, vho mphephu. Ndi khou amba uri a thi ungari vho Raluswielo a vha noni vha Tshivhase vha bva haningei navho a Tshivhase mm. haningei a Mphephu mm. vha vha Tshivhase vhone vhuhosi vha naho um
arali mudzi u tshi takula muri u tshi medza muri mm. zwi amba uri hoyu muri wo imaho mm. arali wa vhuya wa vha na matavhi mm. haḽa matavhi oṱhe a bva kha mudzi onowu mm. a thi ḓivi zwo ndo shumisa funa vhuṱali
eh, arali ha vha vha ha mphephu ṋamusi mm. vha vha tshi khou ri vhone vha thovhele mm. kana vhone vha khosikhulu um mm. eh, heḽa duthu zwi tea u nambatela miṱa yoṱhe ine ya vha nga fhasi havho okay fhedzi a zwiho mm. arali ri tshi khou to ya kha kha ngoho ee eh, hu tou vha uri riṋe ri tshi khou tshila mm. vhaḓuhulu vhashu tshiṅwe tshifhinga ri a dovha ra vha pfela vhuṱungu mm. ri na mafhungo ane ra amba vha nga zwi wana uri a hu na vhuhosi mm, mm. ngauri itali hu siho vhuhosi hu shavho dzhena fhasi mm. ee a vha ri ndi sa dzhene fhasi ngori nda dzhena fhasi zwiṅwe zwi nganga zwi sa dina vhaṅwe zwino mara ṱhamusi ndi kha ḓivha ndi khou vha fara hanefha vho dokotela ndi khou pfha vha khou ḓa na zwavhuḓi vhuhosi ovhunoni ha ha dimbanyika vhu na nnyi fhaḽa ha ha nthu afhanoni kha kha kha kha kha muṱononi wa wa wa masingo um vhavenḓa na kale arali ro vha ri khou tevhedza mvelele ya vhavenḓa mm. ho vha hu na miṱa ine ya vha na mahosi vha vhafumakadzi mm. ho vha na miṱa ine ya tavhanna fhedzi uri ndi vhone vhane vha ḓo vhusa mm. zwino ro no vha na ndayotewa ya afrika tshipembe lo ḽa dimokirasi ḽi sumbedza uri Mve, ndi, ndayotewa i sumbedza uri a huna muthu o no tea u ṱalulwa nga nṱhani ha mbeu mm. na nga vhuvha hawe mm. zwa amba uri hafhaḽani vhuhosi ha dimbanyika mm. o no tea u dzhenai ndi ṅwana wa dimbanyika mm. arali eh, eh ndi khou amba thathu ḓafha kha kha masindi mm. ndi tsha ngei nṱha mm. kha kha kha kha ene khosi wa thoma u ḓa na vhuhosi ha masingo mm. fhano kha oh, kha eh. shango ḽa vhorine eh. vhuhosi yawe vhu na nnyi kha vha tshivhase kha vha davhana kha vha vhuhosi vhu nanyi fhaḽani vhuhosi arali ndo zwi wana zwo dzula zwavhuḓi mm. vhuhosi vhu na ṅwana wa tshisevhe okay tshisevhe we a miliswa tshivhindi nga nga makhado mm. na nga raluswielo ane ya vha tshivhasi na musi okay ṅwana wa ratshisevhe ndi ndi ravhura okay fhedziha zwa miḓini ya vhathu a ri zwi mm. ḓivhi mm, mm. vha nga ḓiwana vha a songo dzhena ngauri ha vha na tshikene tshi songo dzulaho zwavhuḓi tshi ḓivhiwaho nga muṱa wonoyo zwino u nga si to zwi amba uri wa zwi rwela ṱari wa ri muṱa wo teaho dzhenaho ndi mukene ngauri tshi no kundisa muthu u dzhena vhuhosi kha tshivenḓa ndi zwinzhi ndi zwinzhi mm. arali ṅwana vhuya anga o o funana na na mufumakadzi ngavha mufumakadzi muṱuku wa khotsi yawe mm. vha ri o dzhenela khotsi yawe nḓuni mm. ha tsha tea u vha khosi okay arali ṅwana e, e, e, zhinda ḽa ṱuwa ḽa ḽa ḽa ḽa sema khosi ha tsha ha tsha tea u vha khosi hu na zwithu zwinzhi Mm. vha nga ḓi pfa vha tshi ri hoyu ṅwana a si wa fhano Mm. arali vha sedza vhathu vhanzhi vha vha khadzi dzi ya vha bvisa kha vhuhosi Mm. dza ri miyaṋu vho ḓa vho vhifha muvhilini Mm. ṅwana u lani vha wana uri ha tsha ha tsha dzhena kha mbambe ya vhuhosi mm. ngauri makhadzi vho no amba zwenezwo vha nga vha vha khou amba ngoho vha nga vha vha tshi khou zwifha fhedzi hu ḓo fhedza arali makhadzi a ene o nota hafho mm, muḓini mm. u ḓo fhedza a songo dzhena vhuhosi mm.
vhodokotela ri tsini o pendela mafhungo a vhoriṋe ndi khou nyaga uri to dzhena tshoṱhe kha zwine zwa khou itea zwino kha vhuhosi ha vhoriṋe ha lushaka lwa vhavenḓa ri na masindi mm. ri na khosi khulu vhane zwino vho imisiwa mm. vhane vha vha vho ṱoni ramabulana mm. ndi khou nyanga u pfesa uri u ya nga nḓivho yavho zwi tshi ḓa kha mafhungo a kuitele kwa tshivenḓa vha vhona u nga ri u khou tea u fhedzisela ho itea mini fhaḽa fhethu
hu tshi khou ṱoḓiwa vhuimo vhufhio Nga nnyi? Ndi nnyi ene a khou tea u fhedzisela o dovha ene a khou tea u fhedzisela o, o, o dzhia vhuimo he vhuṱoni vha vha khaho? Or vhone vhane vhuṱoni hu ḓo vha na mafhungo ane a ḓo lugiswa vha dovha vha vhuyelela?
Muthu ano tea u dzhia vhuimo ha ṱoni mm. u funa u ya high court. Okay. A tshi ya high court a ri nṋe ndo ḓafha ndi khou ḓa u ita mbilo ya ya vhuimo ha muṱa wa hashu mm. ha vhu khosi khulu mm. ha vhala vha ḓo thoma u sedza zwithu zwoṱhe uri hu na vhuhosi vhuhuluna muṱani wa mphephu mm. ho vha na khomishini ya ralusha ya ya ramshwana mm. ye ya bvisa mvelelo dza uri a hu na vhuhosi vhuhulu mm. ha mphephu mm. zwi amba uri vhuhosi vhune masindi a nga kona u vhu swikelela ndi vhuhosi honohu ho tovha khosi ha vhuthovhele khosi hu si thovhele mm. thovhele mm. ndi ene wa nṱa is a king okay nga fhasi ya thovhele hu na paramount chief ane ra amba uri ndi ndi ndi khosi khulu mm, mm. nga fhasi ya paramount chief hu na khosi ine ra ri chief nga fhasi ya chief ha vha na vha musanda nga fhasi ya vha musanda ha vha na vhakoma zwino Ine masindi a, a khwalifaya u vha khayo ndi vha musanda. Mm. Kana, ngauri nga fhasi hawo nga ḓivha hu na mahosi, a nga ḓivha khosi arali nga fhasi hawo hu na mahosi. Mm. Fhedziha u amba ngoho kha malofha a zwiho. Mm.
Zwi amba uri hu nga vha tshone tshifhinga tshine sa izwi vha khou amba uri vho Toni already vha vho no thoma u zwi amba. Mm. zwi khou bva nga information ye vha fhiwa nga khotsi avho zwi amba uri hu nga vha tshone tshifhinga tshine zwi nga thoma u bvela khagala zwino um thaidzo yashu um heyi yo renga heyi um i a renga na vhutshilo ha muṅwe um ya u renga heyi i a renga na vhuimo hune muthu ha si vhe naho Mm. ya u renga heyi i a renga na zwisiho zwa vha hone zwino i vha nga wana uri a si uri muvhuso washu a u zwi ḓivhi mm. muvhuso washu u zwi ḓivha u fhirisa riṋe ndi ngazwo vha tshi ḓivha na nḓila dza u zwi thivha okay arali ro vha ri na muvhuso mm. une wa ri ri khou ṱoḓa ute uri hu itiwe ngoho mm. ro vha ri sa ḓovha ra vha na u ṱolotsa ri khou ṱatisana mm. na u lwa ro vha ri sa ḓovha ralwo nga tshashu mm. ro vha ri ḓo to dzula fhasi ra amba ri vheiwe ngoho ya mafhungo ndi heyi arali ndi na luṅwe lubambeli lwe muphephi vha tou ṅwala nga tshanḓa tshawo tshavho mm. vhone muṋe ha dovha thaipiwa nga fhasi vha ri arali vheiwe na sinyusa vhangona ḓuvha ḽithihi vha ḓo ni vutshela vha dzhia shango ḽa vheiwe vha fareni zwavhuḓi ngori ndi vhone vha shango ndi na lubambili lwo ofisini yanga vhomphepho hezwi zwithu vha zwi ḓivha vha zwi ḓivha nga maanḓa bouḽani o tshi pfhi muvhuḓa wa vha tshi vha linda mm. vha vha tshi ri vho kwata vha ri muvhuḓa ndi a vha vhudza vha vhathu mm. e eh, habe ni khou sokou nkwatisa a ni na shango vheiwe shango ḽi ndi shango ḽa vhangono we a vha tshi vha linda ndi mungono mm. wo mphephi
vho dr nitshi saulo ṱhamusi zwithu zwine ndi khou nyaga uri ri pendele ngazwo kha mbekanyapfumi ya vhoriṅe ya ḓuvha ḽa ṋamusi vhone vha nga ri ṱalutshedza nga uri Dzitshakha kana zwifani zwine zwa vha nga fhasi ha vhangona ndi zwifhio? Vhunzhi ha vhangona a vha ḓi ḓivhi. Vhaṅwe vha tshi pfha tshi pfhi vhangona eh, vha sokou pfha khou ambiwa vho ḽiṅwe dzina mara dzi zwo ri nga fhasi ha vhangona ndi ḓivha fhedzi vhathu vhathihi vha na tou ḓivha zwo ri ha vhuya pfhi sadiki kana a pfhi malange ho muthu vho tou ḓivha zwo ri ne ndi mushavhi ndi khou amba uri na kha vhalaudzi ndi dzule u vhudza vhathu uri a thi na three yeze four yeze ndo thoma u zwi ḓivha uri ne ndi mulaudzi wa gwamasenga zwino vhonisa mungona Kha vha ambe na vhangona vha havho. Khamusi ndi thome nga uri vhangona vha bva mapungubye mm. ndi vho ngwani wapo mm. vhathu vho wanalaho hanefho mm. vho ntangi wa kugala mm. ndi vhathu vho ro thoma u dzula ntangi wa kugala mm. vho tshidza tshapo okay. vhathu vhe vhaṅwe vho swikaho nga murahu vha tshi vhona tshidza vha tshi vhudza ndi tsha nnyi apfhi ndi tsha vhapo vhapo tshi khou amba uri vhaṋe vhe vha waniwa fhano mm. ndi zwisike okay. ndi vho ṋe mashango ndi vho ṋe mavu mm. havha vhathu vhane pfhi vha ngo ṋa Heḽi dzina ḽi tshi ambiwa vha nga pfha unga ndi zwiṅwe zwidunanyana mm. na zwisadzinyana mm. zwi sa ḓivhi tshithu mm. ḽi tshi ambiwa arali vha sa vhaḓivhi vha ḓo vhona unga ndi vhathu vha songo ṱalifhaho vha ḓo vhona unga ndi vhathu vhane vha vha vhaṱukuṱukuṱuku nga maanḓa um arali vha to dzula fhasi vha sedza zwavhuḓi zwifani mm. kana vha sedza mitupo yavho ine nda ḓo vha vhudza yone mm. vha ḓo zwi vhona uri vha ita 86 percent ya vhavenḓa vhane vha khou tshila ṋamusi mm. ngauri a ri khou amba havha vhane vha ḓo to popela vha dzhia mitupo ya vhaṅwe vhathu ri khou amba vhane vha khou shumisa mitupo yavho mitupo i fanaho na nḓou Mutupo u fanaho na mudahu, mm. mutupo u fanaho na mbedzi, mutupo u fanaho na munyai, mm. mutupo u fanaho na, na, na, na muleya, mm. muluvhu, mufamaḓi, mm. mutupo u fanaho na mukwevho. mm. mutupo u fanaho na munzhelele mm. mudzanane mm. mutupo u fanaho na munarini mm. khomola mm. mutupo u fanaho na eh, vha ri mini u fanaho na na muṱavhatsindi mm. mutupo u fanaho na vhaṅwe ndi vha- vha- zwa zwino vha ḓivhidza uri ndi mugwena Mm. vha tshi khou amba uri vha ḓi aso- vha ḓi- vha ḓi- vha ḓi fanyisa na ngwena Mm, mm. ndi mitupo minzhi ine u- u- u- vha i swika ḓuvha ḽiṅwe ndo dzula ndi khou i vhala nda wana i tshi swika mahumi mavhili na mivhili 22 Mm. havha vhathu zwa zwino i eh havha vhathu vhanzhi vha a ḓiḓivha mm. a a thi fhedzi vhege ndi songo ṱanganedza luṱingo lune la khou bva kha muṱa wa vhangoṋa okay. une wa khou ri vhone tshisaulu ri khou ṱoḓa ḓiḓivha zwino ri ita mini nda ri ndi inwi ndi vhe inwi vhe nnyi vho nnyi vha amba mm. mutupo wa vheiwe ndi ufhio vha amba nda ri ndi vheiwe vhangoṋa vhukuma mm. ha haṋu he na tumbuka hone ndi vhafhio Mm. Zwino i havha vhathu vha ngona vha a ḓiḓivha, mafhungo ma o no dina khea, vha tshi lwa na havha vhane ṋamusi ra khou amba uri ri nga ri vho vha dzhiela shango, Mm. vha lwani na vhana vhavho. Fhedzi tshifhinga tsha u lwa tshi ḓo swika arali tshi tshi ḓo ṱoḓa- tshi- tshi- vha tshi ḓo ṱoḓa uri vha lwe, ngauri vha khou shavha u lwa na vhosivhara kana u lwa na vhaḓuhulu vhavho. Mm. Kha vha ḓo zwi dzhia vhone vha na muḓuhulu, Mm. vhone vha vha na ṅwa- na ṅwana. kana wa muṱhannga kana wa musidzana Mm. ṅwana wavho a vha na ṅwana ndi muḓuhulu wavho Mm. houḽa ṅwana a ḓa khou pandamedziwa nga muṅwe wa havho a tshi ri o dzhia shango ḽa makhulu washu vha nga tenda a tshi vhulawa Hai. mu litsheni ni malofha anga ndi ḓo dzula fhasi nda amba naye Mm. ndi zwine zwa khou itea zwino a huna ane a sa khou ṱoḓa shango ḽawe zwino hoṱhe vha a zwi ḓivha zwo ri vhaṋe vha mashango vha khou ṱoḓa mashango avho Ndi zwone. Ee. Mm. tshi takadzaho kha riṋe ndi tsha uri a ri ngo vhuya ra vuwa ri vhathu vho ṱoḓa u lwa na vhathu hu si uri nndwa a ri koni ne ri nga lwa ro dzula fhasi um arali vha humbula nndwa yo itiwaho malawi nga banda mm. nga christian banda o lwa nga ṋotshi mm. a lwa o dzula fhasi oh, na vhona ḓo shumisa zwithu hai a ri nga shumisi zwithu ngauri ri ḓo vha ri khou lwa na vhaḓuhulu vhashu mm. mara ngoho ndi ya uri zwa zwino vha ngo na muṅwe na muṅwe a khou ṱoḓa shango ḽaho arali arali vha thetshelesa vha to dzula zwavhuḓi vha vhea nḓevhe fhasi vha ḓo ḽi pfha shango ḽi tshi vha vhudza uri ngafhi ngafhi u khou lwiwa vhane vha shango vha khou ḽi ṱoḓa ee na riṋe ro rali uri vhone kha ma kha kha hezwinoni zwifani zwoṱhe vha kone u ḓivha uri arali tshi tshi khou pfhi mbedzi tsho tsho tsho bvisana uri sila tshi khou pfhi mbedzi na musi arali u nḓou mm. vha kone u ḓivha uri zwi pfhi nḓou zwi khou thoma gai uri zwi swike zwi tshi pfhi nḓou ndo ri vha wana i nḓou mm. vha ḓo wana ina matavhi manzhi mm. vha ḓo pfa vhaṅwe vha tshi ri ndi nḓou ya ṱavha mm. vhaṅwe vha ri ndi nḓou ya vhuṱanda mm. vhaṅwe vha ndi nḓou ya manenzhe mm. vhaṅwe vha ndi nḓou ya ndi nḓou vhangona ndi vhanzhi ee vha khou zwi vhona ti
ndi khou livhuwa nga maanḓa vho dr nekisau vha na nyambedzano yavhuḓi nga u ro guda zwithu um ndo livhuwa nga maanḓa muhashi Mm. eh, mafhungo a kha ḓi vha manzhi Ri kha ḓi ḓo dzula ri kha ḓi tea u dzula kha ḓi ḓo dzula nga ra amba vhulalo. Mm. nga mafhungo a a shango na vhuhosi Mm. na uri kha ri ḓi ḓivhe Mm. fhedzi ai ngoho ndi ya uri zwa zwino ri vhathu vhathihi Mm. hu tou vha uri vhane vha vha na- vhane wa khou pfha vha na maanḓa ṋamusi vha na tseḓa ya uri havha vhathu ro vha vhuyedzedza kha zwidulo zwine vha vha nazwo mm. ri ḓo vha ro ita vhukhakhi zwino zwo vha zwi tshi tea uri vha ḓivhe zwa uri riṋe ri tshi ḓa hafha ro shumisa strategy tsha u mala mm. ra mala dzikhaladzi dzavho na dzikhadzi dzavho mm. ya vha nḓila ine ra dzhia ngayo ndi ngazwo vha tshi ḓikhoḓa vha tshi ri riṋe ri vha ri vha tshi enda na musi mutoli ri ḓo u wana phanḓa vha tshi khou amba musadzi hai zwino riṋe vhalaudzi ri ri ri tshi ḓikhoḓa ri amba uri a ri na thavha Thavha dzashu ndi maḓamu a vhasidzana. Ende zwi amba ndo amba uri thavha ndi tshithu tsha ndeme nga maanḓa. Ndi zwone. Ngauri a vha na tshifho vha si na thavha. Mm. A vha na thavha vha si na shango. Mm. Zwino riṋe fhano a ri na thavha. A, a ni na thavha.
Thavha dzashu. Zwi amba uri ni si na thavha. Ri zwi vhona nga vhalaudzi vha vha vha ba masiya mm. ava ba, ba, ba, ba hafha mm. a vha na thavho ndi zwoa ee ri tshi ḓikhoda ri amba ngauri dzashu ndi maḓama a vhasidzana ndi livhuwa nga maanḓa vho dr netshisaulu ndo livhuwa na nṋe ndavhe ndoo